not even haana training yaaita ndokubva anomutsa vavengi ende mukuru wevavengi waiva mukuru wenyika une mosad takaenda bambo kune intelligence dzokoko dzinonzi mosad ende pasi rino rose yakatanga nasauro sauro ndiye waitumira david mosad ende ende equipment yose israel ndeyo yakanga iriyo the america of the day mm. iwaye vanhu vajehovha mwari kutumira muvengi une simba yeah kuteverera chikomana chaazodza nomubani nomubani nechino nemumakomo nemapapo it was done in so much that unotreneka because mwari haashandi nemapenzi ah, oh, unoprepeya munhu wake kuti azoita mukuru azoita dhavhidi waaiziva kuti jesu unofanira kuzonzi kumwana wadhavhidi dhavhidi waifanira kumanya nebani azivi mapako ose ari maisraeri nenhamo dzose azivaizvo kuti chinonetsa
chakadaivatendi vamwari unoda kutumamambo kudenga kenwishmazara kuchema kuti ndagande chomoriya wobunga kuti nhamo yei kauna mwari unoda kuprepeya munhu wake dont cry kana mapressups achiitiwa eya yusifu pamberi pebeto inouya you can be an elder usina kumbovata nezhara unoda kuelda aniwo usina kumbovata nezhara so the lord has to make sure kuti wambovata nayo not because mwari hakomboreri asi because mwari unoda munhu une thick skin he has to develop the thick skin kuti iwe ugozotungamirira vajeresiyoni zvino vanhu vamwari joseph warota zuva nomwedzi zvichimugwadamira amen zuva nemwedzi zvichimugwadamira akaudza baba akaudza vana dzikoma vakaziva kuti haano mwana une future amen pando pakatangira mahwani ake ipapo amen wazoenda kunesadza zvikanzi vakomana huyai tiuraye vakomana takaenda kwaisraeri bambo vanoziva amen eh, akanzi waya tiuraye but haaurayiki manje because une mission iri mberi asi everything that should have killed joseph zvakainda muzhira make nenhamo dzamunoona dzinofanira kuva muzhira menyu because mwari wenyu une chokuita nemi mberi but haazoshandi nemavanhu vane mavovo vakakurira kwambuya inoda kuzotungamirira kereke uchinzi uri kodiwe ya iwe waifuridzigwa sadza rinopisana mbuya ugozotungamirira ziyoni yakaita ine vanhu vane nhamo iwe wakakura uchidzi sadza rinonzi fu furidzirai muzukuru wangu sadza and then you want to be a, a court regional court wakakura achifuridzigwa sadza hakuna zvinhu zvakadero you need to be paid mwari unowisa nhamo ende hadzibvi kuvavengi nemweya yakaipa inogadzirwa the lord manufacture amen problem iri sufficient kuti ugozokwanisa kuita mabasa emberi amen amen amen unonga mwari agoni kuisa mabhiriyoniya panapa vakatadzei vose vanhu ava vasiri mabhiriyoniya the lord can do it Amen. Amen. He can just make sure matimba mangwana unenge ava millionaire. Mm. Amen. Unozviita nechigumi. Amen. Amen. But he has to prepare him first. Amen. Saka kana muchiti Zion haishandi iye iye Mwari achiprepare vanhu. Amen. Une uchiti kudii? Mwari unoda kugadzira vanhu vake. Wakazoti apinda mujere muya muya Joseph 18 years ari mujere. Amen. But chaitika paipa yanga iri preparation. Amen. kuti azoita president weijipita ichitori nyika yavamwe ungatogara kuzambia ukanzi wava president iwewe iwe asi mwari unogadzira munhu wake iye munhu wamwari uyu wamunoona iko zvino wakaita 12 years asina kumboenda kuchikoro achinzi iwe fudza mombe fudza mombe sure mm.
amen every day aifudza mwari achiprepare everybody else unovana kuzofuma mwari uri kumugadzirira zvinhu kana mozoona vamadziva zvinhu zvinonetsa musafunga kuti zvabva kuna vatete aiwa mwari uri kuda kuti mugone kunge mava nespiritual muscle pana varume vakaonda pana but vane inonzi spiritual chii haiwanikwi nejimu inowanikwa nemaproblems anobva kunani anyways vana mai tataurirana handi munonyanya kuutawo kuti murume acheme cheme mavovo vamwe munotanga kuti murume anofanira kundoba kuti izvi zvifambe amunenditaura kuti e munoba mune chakati hamugoni kurongasa vavo vari patare ava vatenga motatare izvo murume wenyu une basa mberi raanogadzigwa namwari amen amen imomugurisira muchiti e Pano taraiwo nevana vaonda and all other things. Saka mirirai kuti Mwari aite zvaanoda nemunhu waaka wamakapuwa imi. Amen.
Kufuma kuchauya mamzvera. Amen. Asi manyawe ari kumbopomhodzewa kuno. Amen. Neni ndinenge ndiri millionaire. Amen. but mwari uri kumboona manyawi mm.
achiri kumbopuruniwa manyawi iwawo asi private jet yangu yakamira ndichaitawo asi manyawi achakawanda hazviwirirani kuti pride ne nefumba zvinhu zviri kunikisa kusaka munoona sokuti mwari wakatirova haana kumbotirova uri kuti eh, haana dzimbo dini